Mela, issa se nitlobkom tkunu fil-qosor, speċjalment Dottor Delia, kun fil-qosor jekk jogħġbok għax mhux se nlaħħqu nkella. George. Naħseb li minn did-diskussjoni kollha nsejna l-iktar fattur importanti ta' dawn l-elezzjonijiet kollha li semma. Tkellem Franco Debono u qal li dawn il-problemi kienu ġejjin mill-2008 u mbagħad wara eżatt mill-ewwel elezzjoni tal-MEPs. Insejna fattur Importanti x'ġara dak iż-żmien. Vera ħafna nies kienu mweġġgħin, in-nies li jkunu mweġġgħin ħafna drabi ma jivvutawx, mhux imorru n-naħa l-oħra. Insejna l-fattur Joseph Muscat li kien pertinenti għal dawn ir-riżultati. Tkaxkira wara l-oħra, rebaħ lil Dottor Gonzi, rebaħ lil Dottor Simon u rebaħ anki lilek s'issa mhux f'elezzjoni ġenerali. Il-kobor ta' dan il-bniedem Huwa hemm, u jien hawnhekk, jekk tħares hawn ġew, tara lili u 'l Jeremy, li jekk fil-politika, jekk hawn ġiex opposti, huwa jiena u Jeremy, għax jiena iktar inxeqleb lejn il-lemin u Jose hawn u Jeremy huwa bniedem iktar xellugħi, soċjalista pur. Dan, Joseph irnexxielu jġib nies bħali u nies bħal Jeremy. fl-istess moviment u nivvutaw lill-istess partit. Il-fattur ġewż. Il-fattur ġewż. Jiena għadtha b'mod differenti qabel, għadt li mhuwiex oppożizzjoni li tirbaħ elezzjoni imma hu l-Gvern li jitlifha. Naħseb jiena l-messaġġ prinċipali lilek, issa mbagħad niġi għall-oħrajn meta nwieġbu, hu li jekk inti ħossejtek skomdu fil-Partit Nazzjonalista jew weġġgħek, jien l-almu tiegħi hu li dik il-weġgħa rrid nitkellem miegħek dwarha, irrid nara X'hemm bżonn nagħmel ħalli inti jarġa' jkollok il-fiduċja illi tafda mhux bi dritt imma b'rispett miksub il-Partit Nazzjonalista? Jekk inti fil-. Meta titkellem fuq weġgħa. Jekk inti. Tieħ ċans, tieħ ċans. Ħafna min-nies meta titkellem fuq weġgħa, l-iżball kbir li għamel il-Partit Nazzjonalista, li m'għamiltux int, m'għamiltux int, huwa li nies bħali li telqu mill-Partit Nazzjonalista, minflok ressqu lejna li inti, ngħid hawnhekk pubblikament, li kif ilħaqt leader, mhux battalija, ġejt għandi. Ġejt għandi u għedtli aħna x'inhi l-problema u smajtni. Ġifieri, il-problema kbira li għamlu n-nies ta' qablek kienu li nies bħali, ħlief tgħajjir li inti opportunisti, u vera opportunisti, jien opportunist, taf x'jien opportunist, li ħtaft l-opportunitajiet li ħoloq dan il-Gvern biex ikompli jkabbar in-negozji, ikompli ikabbar in-nies biex jaħdmu dak li aħna. U bħali, u bħali, hemm 40,000 ruħ, u d-dmir tiegħek huwa li toħloq dan il-platform. Id-dmir tiegħi, grazzi talli semmejt għax ma kontx ħa niżvela kieku ma għadx inti, grazzi talli semmejt, jiena d-dmir tiegħi li nibqa' niġi għandek sakemm tħossok komdu illi jekk taħt dan il-Gvern sejjer tajjeb, taħt Gvern Nazzjonalista eventwalment jekk il-poplu jarġa' jafdana, inti tmur aħjar. Dak id-dmir tiegħi. Ok, David take. Adrian, jiena ħafna mill-istatements li għamilt illum huma sbieħ. Walleri m'iniex se ngħaqdu. Fosthom ma ninsewx li qal li anke wara l-elezzjoni ġenerali jekk ma jirbaħx jitlaq. Jiġifieri din statement importanti eh li qal, li issa baqgħet għaddejja. Però meta Peppi saqsiek isma' int se tirbaħ l-elezzjoni li ġejja? Hemmhekk ittitubajt ħafna. Mhux kif kont tkellimt fil-leadership race, inti kont ċert ħafna li ħa tirbaħ l-elezzjoni li jmiss. U ovvjament issa hemm forsi daqsxejn ta' reality check. Però naħseb illi l-iżball fundamentali li llum qed inbatu l-konsegwenzi tiegħu kien propjament f'dak il-leadership race. Fil-ġlieda għal-leadership, Ħafna min-nies li għandek madwarek illum they pitted people against each other. Ħa nikkwota ftit, jekk ma jimpurtax, paragrafu żgħir minn dak li kiteb dal-aħħar Norman Vella fuq Facebook. Nies illi sentejn ilu, ovvjament l-ewwel ħaġa li nagħmel huwa illi nitlef dak li kont qed naqra. Nies illi sentejn ilu kienu qegħdin Id f'id fuq il-fosos, ġibtuhom iħarsu bl-ikrah lejn xulxin. Irġiel u nisa li kienu ta' appoġġ għal xulxin fl-aktar mumenti diffiċli, ġibthom jiġġieldu bejniethom minn filgħodu sa filgħaxija. X'qed jiddeskrivi hawn? Qed jiddeskrivi dan it-tilwim konstanti li hemm. Jiena m'għandi assolutament xejn kontra tiegħek, I think you are a nice guy, I like you on a human level, id-diffikultà li għandi jien. Ikkonkludi David, tgħid għax. Id-diffikultà li għandi jien huwa d-distakk bejn il-kliem u l-fatti. Per eżempju, in-nies li għandek madwarek, inti titkellem dwar iva mela le ngħaqdu n-nies etcetera etcetera u mbagħad għandek issib il-Clyde Puli, f'dal-każ ta' Kevin Cutajar, Clyde Puli, li ġimagħtejn ilu ma ċempel lil ħadd mit-tlettax-il distrett mill-kandidati għax inti ridt lil Jean Pierre Debono jkun co-opt fil-Parlament. Meta ġara dak li ġara u Jean Pierre Debono qal le minix se naċċetta li nkun co-opted fil-Parlament għall-istorja li kollha nafu x'inhi, issa Clyde Puli qed iċempel lil kulħadd. Clyde Puli qed iċempel lill-kandidati tas-seba' distrett li kienet l-iskuża li inti tajt Għala ridt lil Jean Pierre Debono? Ok, mela, qed jirrispondi fuq ta' fuq ta' ta' tal-Kalajpuri l-iktar, għax m'għandniex ċans. Grazzi Dave, mhuwiex minnu illi jiena ridt il Jean Pierre Debono, jiena ridt illi jkun hemm l-eżekuttiv illi bħal dejjem jiddeċidi hu. Wara l-evvenimenti li ġraw u l-argumenti li seħħew u dak illi rajna, jiena konvint, jiena, jiena, jiena. Mela inti ridtu? Jiena, jiena m'għadx kif ivvotajt. Imma ħallejt elezzjoni libera. Le, jiena ridt li ssir. Jiena ridt illi ssir elezzjoni libera mill-Eżekuttiv illi l-Istatut tagħna jagħti lilu l-fakultà li jagħżel. Però aktar importanti, x'ġara issa, xi rridu nħarsu 'l quddiem ukoll, is-Segretarju Ġenerali wara illi jiena ħadt id-deċiżjoni illi issa l-elezzjoni trid tkun għal dak id-distrett biss, għax inti jekk tkun miftuħa għal kulħadd ma tistax iċċempel lil kulħadd, però l-istedina kienet ovvja, kellu l-obbligu illi jinformhom kollha biex jara jekk hemm xi ħadd ieħor interessat. Bħala fatt, għada, kemm iwieġbek Dave, kemm iwieġbek. Għax f'din inħoss li huwa importanti. L-MZPN, iġġilidtu magħhom. Jekk partit jiġġieled maż-żgħażagħ, x'futur għandu? Mela, ħa nwieġbek għax staqsini oħra. Mela, ħa nagħlaq din. Għad hemm l-elezzjoni, libera, ħielsa. L-eżekuttiv tagħna jrid jiddeċiedi min ħa jimla' dan is-siġġu battal. Ħa nwieġbek fuq dak li għidt fil-bidu, jien żgur illi inkun proprju qed naħdem kontrija nnifsi li hekk nipprova nġib il-firda jien. Imma għandi bżonn l-għajnuna ta' kulħadd. Ma nistax jien noħroġ idejja u mbagħad il-parti l-oħra żżommha lura. Ħa nindirizza lilek. Jien dejjem kelli relazzjoni tajba miegħek ftit kont nafek, meta stidinni ġejt, meta kellimtni kellimtek u ċert li tista' tikkontribwixxi ħafna fil-politika. Għinni! Ejja nagħmluha flimkien. Jekk taf nies li qed jikkreaw dan id-distakk bejnietna, ejja nġibuhom flimkien. Poġġi bilqiegħda miegħi fuq il-mejda. Ġib 'il min taħseb li qed joħloq din id-diviżjoni u nkellmuhom flimkien. M'għandi, jien irrid 'il David Thake to be proud again li jkun Nationalist. Jien irrid lil dawk li jaħsbu bħalek illi jemmnu f'kawża waħda. Imma, imma ejja nipprovaw Dave. Let's give it a chance. Let's give it a chance. Ejja naħdmu flimkien ħalli naslu. It's the only way. Hemm sfidi kbar. Ma jistax ikollna, aħna m'għandniex responsabilità lejn il-partit, aħna għandna r-responsabilità lejn il-poplu, lejn in-nies. Ma nistgħux naslu li niġu a one party state. Għandi bżonn l-għajnuna ta' kulħadd, inkluż tiegħek. Ok, Jeremy mala. Nerġa' nispiċċa minn fejn bdejt, jiena nemmen li għandu jkollna oppożizzjoni b'saħħitha, l-pajjiż għandu bżonn biex il-gvern ikun jipperformi aħjar. Jeremy, jekk tippermettili, ħafna nies jixtiequ mhux li jkollna oppożizzjoni aħjar, Li jkollna Gvern alternattiv. Alternattiv. Mhux Oppożizzjoni aħjar biss. Ekku, naqbel miegħek, naqbel miegħek. Gvern alternattiv irridu n-nies. Nirringrazzjak talli kkoreġejtni għax għandek raġun. Però qed nisimgħek u ħin kollu tappella għall-għaqda, ejja waħdmu miegħi, ejja waħdmu miegħi. Ir-realtà qiegħda li mill-għada tal-elezzjoni kien hemm nies li għamluha ċara li mhumiex se jaħdmu miegħek, daqshekk irrispettawh ir-riżultat tal-demokratiku fi ħdan il-Partit Nazzjonalista. Jiġifieri dawn qed jgħidu żgur mhumiex, rajna l-Franco Debono. L-affarijiet li jagħmel Franco Debono illum MMPs qed jagħmlu l-istess jekk mhux agħar. Facebook jattakkaw kontinwament, jattakkaw uffiċjali oħra, sabiħa li tgħid ejja ningħaqdu ħalli mmorru flimkien għall-battalja. Imma jekk jibqgħu jinsistu li dawn mhux ħa jaħdmu miegħek, se tagħmel? Jeremy, Jeremy, żewġ affarijiet, Jeremy. Inti fil-libertà li tgħid illi hemm min ma jridx. Jiena m'għandix dik il-libertà. Jien ma nistax I abstain u ngħid ħa naqta' qalbi minn xi ħadd. Hawn David illum ċert illi dak li qed ngħidu Ħa jikkontempla fuqu u rrid nibqa' nagħmel minn kollox biex inġibu fuq in-naħa tiegħi ħalli jikkonvinċi iktar nies. Jien però nindirizza lilek ukoll, illi ġej mill-kamp oppost, ċert illi t-twemmin tiegħek iħobb il-fqir, iħobb iż-żgħir, iħobb il-batut. Hawn ħafna li qed ibatu, hawn ħafna li mhumiex qed igawdu mill-ġid illi qed jikkrea l-pajjiż. Lil dawk mhux ukoll irridu nkellmuhom? Taf ma semmejniex illejla illi kien hemm kważi mitt elf ruħ li ma vvutawx, illi la marru biex jirringrazzjaw lil Joe Muscat kif għamlu oħrajn. U lanqas emmnu fil-Partit Nazzjonalista dawk votanti wkoll. Dawk qed inħalluhom mingħajr tama, mingħajr partit. U xogħli wkoll li nitkellem ma' dak in-nies. Irrid nara min huma, nitlobhom u ġew uħud li diġà bdew ikellmuni. Irridu naraw għalfejn qatgħu qalbhom mill-politika. Irridu jkun hemm partit illi jemmnu fih. Anki inti imma, jekk qed tħoss li dan il-Gvern mhuwiex leali lejn il-pedament tiegħu, lejn il-fundament tiegħu. M'għadx hekk. Le, jiena qed ngħidlek jekk. Qatt jista' jkun aktar soċjalist, iva, imma mhux. Sewwa, però ejja naraw għalfejn. Imma insa l-ideoloġiji. Konkludi, Dottor Berlinguer. Ejja naraw dawk li qegħdin fil-faqar, ngħinuhom iktar. Ejja naraw dawk li mhux qed ilaħħqu, naraw kif nagħmlu biex intuhom sostenn. Ejja ma nibqgħux nittrattaw in-nies bħala numri, imma bħala individwi ħalli int ukoll tħossok liberu għada pitgħada li m'intix entrenched ma' partit wieħed imma liberu bħal Ġorġ illi tivvota skont l-aqwa interessi tal-ħaddiem, tal-fqir, tal-Malti, tal-Għawdxi u ta' Malta tagħna. Grazzi ħafna Dottor Deria, grazzi ħafna lilkom ta' din il-diskussjoni. Wait, ma' ħin kollu, ma' waqafx. La xi Brain nixtieq nagħmillu stedina wkoll. Xi trid tgħidlu? Le, naħseb Brain huwa persuna voċifera u forsi xi minn daqqiet kontroversjali, imma naħseb, le, imma naħseb li għandu ħafna x'jikkontribwixxi. Jien nixtieq ittini l-opportunità li narġa' nitkellem miegħek kif tkellimt, ħalli jekk hemm affarijiet li jidhirlek li għandna nagħmlu, ejja nagħmluhom. Isma' minni, Kevin Cutajar huwa persuna Eċċellenti, avukat eċċellenti, għandu diżabilità, ġab iktar number ones minn David Stellini, he was the next in line biex jieħu dak is-siġġu, tuwulu. Wayne, jiena naħseb illi Kevin Cutajar mhux diżabilità għandu, għandu abilitajiet kbar illi rridu niskopru u naraw kif itejjeb il-Parlament Malti. Mela tuh is-siġġu. Għada stenna u tkun kuntent bir-riżultat. Grazzi. Grazzi ħafna, hawnhekk kellna il-Mediterranean Ceramics illi għamlu dan il-vażun. Bl-arma ta' Delia, bl-idej. Mhux tagħuna li nagħtuhulek. Nirringrazzjawk talli kont magħna. Ħa niefqu. Grazzi ħafna lilkom, George, David, Jeremy u Wayne, Dottor Franco Debono. Ħa niefqu għal waqfa niġu lura u għandna xi messaġġi għalikom.